Mi masha masha danki ma tende ku bo a rekeri mi presensia. Si, paso ta kampamentu i Bo tin pensá e bai kampa? re? No, nunca mi bai no. No? Ora ku ora ku mi ora No ku spido pa bo No. e kampamentu. Ah, oh, di descontra. No, no. Ke, eh, Wow, not even swim trunks, Spido. Ala, wen.

Ya kaba, um, la ma tuma dos bida kaba i... Manen ta bisa, ok, mi no, no tin lifeguard, logicamente ku no. Pero, um, pa suerte, yo wari polis ta pasa tambe i, i el a wari yuda, pero eigenlijk no a wari yuda, ya, el a wari yuda, pero no, ah, As much E as no can. make Sí. it. No. Pero um, pa nos bai di biari beto ta bai tin polis ta bai ta station station na tur la mala of na ta controla tur na ta pasa tur Lo cu polis ta bay salva tu hende mene lifeguard, no? No bisa ahí, pero mi que me... Han salva que si nan por, sí. Sí, sí, nan por, sí. Nos mester por salandra. Bo salandra, Bek? No. Eso sí, eso sí. Que men... Nan ta bay safe, eh, no, eh, safe wow, na. Wow, ok. Nos lo bay siña bo landra, sí. okay. E futuro class cu habri di sí, opleiding, anto nos ta bay siña. Pues mi no habri uh, polis. So hay firme coi. Nos, sí, nos sí, bay firme coi. Sí. Nos ta bay comisa cu ronchi man, ronchi pia. Yes. Anto largo mane instructornan ta bisa. Largo, si. Ronchi ma. Ronchi pia, ronchi ma, ronchi pia. Ta kose ta bai bo? Ah. Asina ki? Ah, eh, well, falta e man. Si. You're gonna go down if you don't use your hands. no, e parti di cuerpo policial no sta cla. E ta un periodo despues di carnaval masha gusta mes. I na unda ku mi por bisa desde diciember kaba tin hendenan ta hasi nan peticion pa campamento. Dus echt hendenan ku ta gusta e parti aki i na unda ku dia diestres, dus diadomingo ka pasa, dia diestres di aprel por a kuminsá campa kaba despues di diesdos or di merdia. Ke men kada distrikto tin nan manera, tin nan draaiboek. Pero e parti ku ta di keda di polis ta ku konstantemente lo tin polisnan asigna pa keda pasa den e área ei. Pasobra normalmente bo ta bisa nau esun ku ta kore kaya, dus e surveillance ta esun ku ta pasa, pero durante e kampamentu, foral e wikènt, si, nan ta manda e forma un tim, anto esei ta keda kontrolá foral banda di Lama. No ta bai para e auto grandi ku boso tin ku camera ni un kaminda si. E auto grandi. Ante awo aki no, no, bo ke mi e mobile komando. Aha, aha, No, eigenlijk um, esei ta pa aktividatnan. Si bo a bisa si ta tin konsierto òf ta tin algo tumando lugá, ma de antes lo a tin hopi aktividat banda di Eagle, pero despues di e ROPV no tin nada mas. Mes dos des. Yes, anto ora, um, pero nos tin camera. Esei si corda bon tin camera. Te pa tras na na na na na. Tin camera tin camera esei so mi por bisa bo. Don be doing your things. E aña aki of tur e aña na tin camera? It's been having camera. Desde aña pasa ta tin nos a amplia e camera dus ta tin un tiki pero awo ke libra hopi mas dus awo ke nos tin un cam un command center na Sabaneta no unda ku bo proba tur cos. Wow nice. Dus comporta. Esei ta riba lamar tambe. E ariba laman nos no tin camera riba laman Pero boso pero nos tin e maritim si nos tin e boto patruya cu ta bay cori nos tin e maritim na unda cu nan tarea ta zorg pa hinanan keda den e zwem zona y tambe zorg pa e botonan e yatinan no crusa e parti y nan pasobra semper tin un area asigna pa e hinanan por landra pero tambe nan tin e oportunidad tambe of tur hende sa Ku bo ta tamane mes ku bo tin un outo, bo papelnan mester ta na orde. Si nan por yega i kontrolá tambe. Nan ta spone bo suber tambe si bo ta borracho tambe i wini outo? Si tambe por. Si, klaro. Pasobra bo ta bezig ta stür. Aha. Bo ta manehando. No, na Merka no bo haña niun bòtel. Nan bisa na Aruba con e stick tambe. Bo no bo haña niun bòtel den un yate na Merka ta, no. Oh, wow. No, no papia dje Aruba. Aki nan bo por haña bòtel bashí, bo por haña mende. No, no, no. Bo por haña bòtel, no. No, no, no. Nos ta bai kubu full e boto. Ya, pero nos ta kla pele. Dus nos tin diferente, kon a pone, diferente distrikto tin nan manera di prepará pa ku kampamentu. Dus mane e bisa nos hasi hopi ehèmpel di playa. Playa ta zòrg mirando nan tin Linier Park i Ex Bushiri i dor ku ta lugánan chikitu e ta wòrdu pidi di biaha. Ya bisa desues di febiruari bo no ta bai haya luga no pidi mes pa Linier Park paso e famianan ta misa standa korekto y nan mi ke sa nos tin binti i un pa binti i dos permiso ke men tur ta kla kaba y nan a traha el e manda un forma di un mapa anto ta kada hende ta haya nan lòt dus nan haya nan number anto nan unda ku E djasabra prome ku kampa tur hende ta yega na e sitio, siaja na Linier òf na Ex-Bushiri, i tur hende ta wak na lugá kaba. Kemi no tin e parti manera antes, dos, tres dia prome hende nan ta warda lugá. No. Ya bo sa kaba. I hopi bia ora e petishon drenta i nan ta wak ku dos hende a pidi mes un lugá, esun ku a pidi prome ta haiele. Pero e ta yama e otro, bisa e wak nos tin lugá. CDA am kua di nan lo bo ta prefera nan ta habri ainda. Oh, ok. Dus lo duna nan e option ku e dia ei di kampa no tin e No bringamento pa no issue. tereno, korekto. Na, nice. Y bo sta e informacion di dip tambe ken ta kampa ei nan? Pa bo osor bo si yega punta pa e verhuninghoudr ke men na tal No nomber. wak, e dip ta e parti di precario esei ta wòrdu duna automaticamente dor ku ta kampamento, ku ora bon kampamento ta un kultura, e ta algo di nos. Nos tin e parti ROPV, seton nos ta cuida nos naturaleza, pero tin caminanan cu eigenlijk no mag di campa, pero ta keda campa, pero cu reglanan. Dus bo no mag di corta mata, ora di haci e tereno limpi bo bisa kico bo ta haci limpi, cu ora bon nos tin nos neshinan no di shoco so, pero di turtuga tambe, dus no unda cu bo mester tene enfasis riba tur esey ke men ora di prepara pa campamento no ta KPA so, pero diferente stakeholders. Stakeholders. Dus nos ta haya nos tambe ultimo tambe cu. City inspector tambe tabatin nan vooral pe parti di suciedad pero tin hendenan caba cu ta zorg pa nan mesun si e ta diferente dos compania cu nos tin cu ta piki sushi wak cua di nan nan ta usa pa piki sushi dus esey ta e parti bon pasobra mas tempo pasa mas e ta bira organisa y bo ta wak e tenta masha bunita mes y hende asta bin cu nan erco Dei level up. Así, nan tin meter di awa wè op ta zòrg pa wè e meter di awa ke mi e ta. Pa riba mi sa sigur. Super, super nice, super nice. Pero loke anos ta enfoká ta loke tin den e permiso ku e importante ta kuida nos bichi, e santo blanko. Bo no mag di griel. E barbecue pit i por favor. E barbecue pit mester di gas. Correcto. I no arriba e santo blanco. Hmm. Ah, ese Anto, es pa fu. Aha, en si bota bai huse klinkers, so hopi camina tin klinkers, dus bota nos ta pidi at least pone un tabla blau bau jele mm -hmm. pa proteha e klinkers nan tambi. Okay. Por ali so nan ban di linear pa. Pero zeta ku gas, no ku no ku No, no, no mag, okay. no mag. Dus ese nos tin hopi regla um, e música tambi. Zeta ainda? So e ta un regla beu si, di tempu en di tempu. E esei ta keda. Kita e regla? Kita e regla? Te ku ocho or den siman i te ku diesdos or den wikènt. Ok. Dan tin ku e no ta un molèster, pasobra ku ora bo nos tin diferente taste den músika. Dus por ta bo ta gusta un merenge i abo ta gusta un reggae. Reggaeton, kibanda, tur tabla den otro. Korekto. Dus a tabanan, un ta bin por ta e tin mal di amor e dia i el a dal un bayenato, a tabanan. Tambe. I abo no ke tende. Klaro. Dus bo mester ta konsiderá ku bo bisiña. Pero hopi di nan conoce otro caba, anto esey ta e parti bon toch cu esunnan cu ta nobo, nan ta reuni cu e grupo, anto un ta haya sa ken ta nan bisiña of ken nan tur ta rond di nan. Des esey ta e parti bon cu mi ta haya cu nos ta purbando awoki di no warda te na ultimo. Des esey ta e parti di KPA. Y asistencia, si mester asistencia, lo tin polis di biaha e ora y nan. No a mester tala den trafiko oke nan e tin ya kaba tin un plug. Um, Kisa si si. e tin esunnan ku ta kore bai stampi lo ta bai te banda mi. Um, e ta depende wak. Playa lo bo haya sigur esunnan di bais, bo ta haya um, beach, bo ta bai haya e parti di kwart. Um, Es cierto. i si, anto na unda ku e patruya ta bai tei normal tambe, son sin sufisiente hende, pero kiko ku ta, por ta e momento ku nèt e polis a pasa di sia mashin. Pasobra nos ta nos tur ta komuniká ku otro. Ke men yama Sheng, Sheng ta bai a bisa si na unda, no bisa abou dje palu, ku a palu na unda kon. Plis sea spesífiko. I pa nos ta importante foral lamá mayornan ta bai ku muchanan i nan ta laga mucha kuida mucha. Anto esei un tiki awa, bo no mester hopi awa. Des desgrasianan por pasa. Dus plis wak pa un adulto, un adulto ku Por landra tambe, no? Esei no tambe ta importante. no bikrik. no, di berdad, no, di berdad. Paso sometimes di se, ok, mi ta laga un adulto, pero ask a person if they can swim. E si. Paso algo pasa, pero mm -hmm. no bai den panico, e mester te inan pa yuda. Yeah. Dus bota supervisa, pero bota tambe mester sa algo, mm -hmm. kom pa bo yuda, un tiki di uh, first aid, algo mm -hmm. pa mester timpo. So, karo bon, bota bandi lama. De un fregai wowo, lo que ta mucha, mm -hmm. kostan por pasa. Liliana ta kere ku mi stock mester un life guard tok Aruba mester kumsa haya kone? Kone Si kere pa antes temporal. tabata tin, Tanto you na know. tin, no? Si. Si, na, na Eagle mi ta kòrda i no bo ta kòrda, bo ta Aha, wak e, korekto. manda e koe nan nan ta sinta, pero ya, esei ta un parti mi ta kere, tin bia bo ta pensa kon, paso tur kos ta plaka, por ta ta un parti vooral banda di nos beachnan por ta e E commission esun di AS ha, uh, esun di um, hotel nan. Mm-hmm. ISSF. Algo así que está. Tu bien me olvidar el nombre, está mane el dora tu por lenga. Pero eh, conjuntamente con el gobierno, mi te quiere mis copos hay eh sunan que está controlando riba bicicleta, walkie, eh, beach patrol, eh sunan. Dus algo así aquí pa aquí con no. Maybe vooral pa temporadanan asina of pa temporada di high season tambe anto purba na bin ku mester por si mester por mi ta bisa semper nos a logra si nos tabata tine pakiko e temponan a ya pakiko awo e tempo ta moderno pakiko awo ke mas vooral por ora bo e no mester ta henter dia pero bo ta ku e peak hours of bo ta hasi nan kada cuatro ora mester por. Vooral e weekend aki bo a pone asina aki. Ta hopi importante no kina e portan e parti paboso pero pariba tambe pasobra baby beach tambe no ta e tin bia bo tabatin hopi desgracia ta pasa einan tambe desde cu e horcan erabo a pasa cu el a kiba e reefs nan caba e ta cambia e coriente den e parti einan y bo ta wak cu tin bia antes nan tata bisa bo sa tatin un hogamento na baby beach y bo bisa no pero ta seco seco corecto si pero ta e coriente cu ta drenta einan e stroom no Dus nos mester ta hopi kouteloso. Pa mi esei lo ta ta hopi ideal. Un wowo extra lo yuda. Pasobra ku ora bon polis no por ta para einan. E polis su trabaho no ta e parti ei di sinta wak. E parti mester por tin. I bo ta bai a e hendenan por ta hasta voluntariamente ku nan ta bisa bo sa kada tanto tempu por ta kon organisa. Un hende mester por sinta i prepa kuminsá nan e pensa riba esaki. I por ta ainda por. Ainda por. You never know. Ja, mas e wara hende nan hoga pa weh hasié, pero mi te kere, y mi te kere sikier, mi te kere pone bòchi tambe, so mi te kere e, e dos señora nin, mi te kere nan saku, e por trek kota peligroso e banda. Pese mi mes no por a imagina, pues ta depende con e stroom ta y vooral temporada di cuaresma. E, sí, e stroom, ta bira... e viento no ta normal. Ahorita e viento no ta normal. No, no, no. no. Eta, eta hopi duro mes. Hopi Wabai dia domingo aquí, ya sabri dia domingo. Mi mama kere mi ta bai bula ku paraplu tur kos. Olo. Paso e koit ta duro men. Sí, ta duro. E ta. Kasi pa bira Mary Poppins. Kasi, mas hera, mas hera. No, pero e biento no ta koe hasi wega. Dus mi ta kere nos mester sinta pensa i wak foral pa segura si nos ta keda bisa nos e seguridat pa nos turismonan tambe esei ta hopi importante. No par nos mes, Pero egle mester ta tuka mi nos ta rondoná di laman. P'esei nos p'esei nos muchanan a kuminsá bai zwèmles den derde klas. Pasobra nos ta rondoná di laman. Si nos no tin laman, nos tin un pul. Nos tin un mini pul, nos tin algu ke men nos ta rondoná di laman. Nos ta nos ta papia di iga, nos tin mangal haltu. Tambe ku e tambe e laman ta seku pero tambe kosnan ta pasa. Di isèmpel, lamentablemente un mucha a pèrdè su bida. Des bo mester ta erg supervisa y kora bon hendenan den nan por bira malo y loke ta pasa ta tambe tin bia bo ta bisa no pero tin hopi hende den laman pero si tin musica halta of si e hende ta cu su den su mundo mes of su headset niun hende no ta tende bo no ta tende pasobra bo no sa kico ta pasa kora bon e ta bira malo e ta a bai abao des bo no por haci nada. Y bo no por bisa ey el bira malo, ami bira malo, pero por ta e momento mi no por grita. Sí, e bueno. Depende e malestar cu mi tini. Des e ta Correcto. conan cu nos mester tene cuenta cu Nelly. Y e ta ho- di parti di nos, te- nos ta haya e parti cu nos mester yama dokter pa constata morto, pero tambe hiba e mal noticia. Dus e no ta, e peso ta hopi grandi. Pa bo wak e hende cu ta Ora e wabo kaba e no ta wabo ku alegria pasobra e sa ku bo si bo yega na su por di kas o bo papia kune e sa kaba ku tin un mal notisia ta bini dus e no ta fasil pa dil ku e tristesa di un famia e ta hopi duru pasobra ku ora bo e no a dal su kurpa e no a kibra un man pero el a pèrdè su bida ya. Polis ta kunsa kontrolá um, nan ta kontrolá e verhun tur dia of of ta un be un bias do al kontrolá en ta kontrolá ma. No, no, dat depende qua ploeg subi y nan por um, controla anytime. They Dus, can ask for it anytime. eh, sí, pasobra um, um, PC nos ta pidi pa e wordo poni na e tent, pues hopi hende ta pone nechi den un ziplock, pone den auto, pa e no sucia, Sure. cosa, no sempre nos ta, nos hende na ta hende nechi. Pero ki ta pasa, net ora polis ta pasa, net nan bay compra, un porta un cahi galiña pa bay grill. Ante ora e permiso no tei. Dus p'esei nos ta bisa pone nun kaminda den e tent unda ku polis por pasa kontrolá. E kontrolá ta tambe ku hopi biaha ora nan ta yena e formulario nos bisa mm nos ta bai pone sinku tent. I siendo ku ora nan a yega nan wak ku tin dos lugá mas nan ke pone dos mas. Mi sempre bo por no bo por kambie. Tanten ku bo avisá. Pasobra pa kada tent bo tin ku paga.

So e hendenan ku tin nan kasnan pariba, bo sa e hütnan, e ranchonan, se nan si ta normalisé ferhüning? Si, nan ta pidi tambe. Nan ta pidi tambe? Pasobra una bes ku bo ta, e no ta bai pa kampamentu so, hopi hende ta bruha. Una bes ku bo ta bai pasa un anochi, bo tin ku pidi ferhüning. Oh, bo ta durmi riba kaya sin ke bo hasi un ferhüning pa durmi riba kaya? Den e ranchonan. E ranchonan big. Ok, ok. Not on the regular streets.

Bo ta hòmber, Si en bo ta kaso- yama un hende. Si en kaso bo sa hei drumí ta ronka, bo sa tin ku lanta e ora hib'é kas òf bo sa bute òf hib'é den prison? Bo sa e ta keda semper na e polis. Ah, ok, ok. Dependé, ora ta un hende grandi i bo ta wak ku e no ta bo influensia, e ta bisa bo. Tin bia hendenan ta bisa bo sa mi ta kansá, mi tabata kansá, anto pa mi evitá, ma para un rato banda di kaminda, anto ya nan pega un soño. Por eso tin hende no ta traha un trabou, tin hende ta traha dos trabou. Des e kansansio tambe por hunga un ròl, pero ora ki bo ta hasi, bo ta bisa nan yama un familiar, nos ta warda, nan ta bin busk'el, e outo ta keda para ei nan, ora e ta, ora e por, e ora e ta bin busk'el. Pero si e ta baw influensia di mia bo ta haña hendenan grandi, ke kòne, òf tin hendenan ku ta repeat guest, Ante o tam si bo ta henda tam. Sí. Repeat guest, repeaters. Sí, ante You o- again? Sa cu tin repeat guest. A trova be, aha, Be, Dresden. cuanto bianan sa wak di news? No, no. Ante Hopi ora- bianan skibí. Sa Ante p'e. ora bo ta duna nan un chance, ya bo sa ka, bo ta yama famia, famia ta buska nan. Ante ora bo ta coge yabi di auto, lag'e le na warda. Ah. Y ora e ta bon, of un familiar cu ta bon, cu ta bin cu su papelnan, controla tur cos, ante ora nan ta haya yabi. Pero e ta keda n'e polis, of nan ta disdi detené y bay cu nele. Y um, bota, bota cubo amigo no la ma van di auto te lat e sei si no ta correo fe la ma bisi yo. Tanten como no tu molester. Okay. Y depende kiko bota haciendo. Okay, okay. No, no, Fora tin camera. Tin gente que me te pone, no te que adelanta y no te que auto nan, lógicamente que no te no te vai drumi. Correcto. Pero bo pecação en auto ya acaba de un ya acaba de un problema. Ya, e no ta un problema que a nos constaté ta un problema. Okay. Correcto. Ese ta turcos, bo so tin via ya.

E ta Ese ta hoax nan ku bota di polis lo haya o bomé ta completo di bomé? No, nos mi esta haya tambe y bota haya esun nan ku ta bisa no mi ta compra un tiki mas skerpi a ta por. Well, esun skerpi ey bring his his all his senses. Tin bia bo den asina chikito, facil. Ami tin uno pero nunca mi no a kere pues mi no ta nunca bo no ta bay bira blind bo mes no anto ora di carnaval for a na anochi anto bo ta manifesta di wao hende conoci ey e hende ta wak. Like wow Liliana, that's too much, that's too much, that's too much.

ta bon pa tin e body cam ku tur e kos e polis me ta bisa nos kere òf polis ta bisa no ata publisidat kende polis me kere mi no ta elabora riba e kaso pero mi por bisa si di e body cam e body cam no ta di awo e body cam nos no nos tine pero korda tine ta un e lei e lei no ta den nos man E ta inan pa nan traha e lei pa keda kla pa nos por huze'l. E nan ta inan. Okay. No ta un Ah, kos ku- tiné, tiné, tiné tiné le pa- pa- kaba. pa bisti, pero- Si, tiné le kaba. Oh, ke mester Tiné- kumpré, tiné kaba. Nos tiné kaba, e tin data, e tin tur kos, pero kòrda, nos ta busk'é, pero tin lei. Des e nan ta un hunda ku nan mester kaba di drech'é, pon'é, publik'é pa anos por Huze yeli, nan ta einan. E ta bon pasá, e ta bon pasá paso tin biaha ta hende ta kere ta polis mes no kir tiné. I ta otro faktornan ku ta hunga rol den e kas aki dja boso ta dja boso tin e implemento kaba, boso ta dispuesto kaba i boso sa ku ta bai bira un herramienta ku ta bai favoresé e kuerpo polisial e ora E ta bon pa hende tene na kuenta esei ku E no ta den nos man. E ta den un fase. Si, e ta den, e, nos ta kla pe, pero e parti di lei, because kora bon bo tin e parti di privacy, no da kon bo ta, ora bo ta yega na e asistencia, pues e ta bai on di biaha, no? Esei ta un camera ku ta mande ku bo poniele, bo ta primie i mande, por ehempel, bo ta bisa, ami ta bisa mi ta sende di mi, aba lubi dei sende di bo, por ehempel. Mane ku nos ta den un distancia asina kaba. El a sende di bo a sende automáticamente. Oh top. Oh, dus wow. e cameranan e ta hopi hopi bon, oh. pero lamentablemente e no ta den nos man. Okay. Dus no ta algo ku nos ku paso mi mes a teste, mi nos mes hasi proyektonan di djele prepara pa wa kiko e ta kon e ta pa um, no solamente eduka nos polisnan ku ta bai usele, pero tambe ki kon nos ta bai eduka e pueblo djei fo, paso hopi biaha te bai tin hende ta bisa bo no, pero mi no ker wordo graba. E ta mi privacy, bo ta yega anto na mi cas. Con? Anto ora pa bo splica con e ta wordo, ki ora ta haci uzo di e materialnan aki. Pasobra ora bo no cu bo ta poni anto bo ta bay bek paden, anto bo ta bay wak tur cos bek. E no ta bay ta asina. E ta mara na leynan, na unda prome cu bo bay lees uit, mesco cu un telefon. Ora nan bay pa lees e uit, nan mester tin papel, nan mester fiscal mester duna oke. E ta full un proceso. E di. Con bo kier bay wake bek. Dus tur ese, ante ese hopi hende no ta koki. E ta pensa ku bo ta wake ku neta bo, ban waki kuma. Korekto, no ta asina. E tin lei nan. Enton foral tambe no ta e hendenan afo, pero nos koleganan tambe mester sa kiko i kon e ta funshoná. Dus nan ta einan, pero e no ta nan, e ta pegá na di UWZ. E ta ook ni so maklik. No, e ta di UWZ, unda e ta esun di e wettenan ku nan ta bezig pa keda kla e ora ku e lei pa implement'é. I pa bisa ter pa dia un di tal luna nos ta kuminsá, pero endukando nos polisnan, pero e pueblo tambe pa nan sa. Meskos ku ora a pone e kámara, bo ta wak e bòrchi ku bo sa kaba i kinan bo ta drenta bo ta wòrdu filmá. Korekto. Pasobra ta pa bo seguridat, no ta seguridat di e. E polis so per e siguridad di esun, tambe pasobra ora bo ta wak dos banda. Hopi biaha, manda bisa den Carnaval, bo ta wak e banda nunda polis ta bai detene, pero bo no ta wak kiko a conduci cu el a bai over na hou an. Dus el a detene. Dus hopi biaha nan ta corta e parti ei. Nan ta wak e parti ei, polis ta bezig ta boey, pero nan no ta wak e parti. Kiko a conduci cu a pone e polis a yega na e detencion. Des ora bo ta bai wak full y por ta asina tambe nos di nos parti tambe cierto casonan bo bisa no asina el a pasa. Pasobra bo ta wak un banda y bo ta wak e otro banda. Pero pa nos e ta sumamente importante y di mes nos ta boga be pasobra e ta pa bo seguridad tambe. Claro, claro, claro. Bo both ways, both ways, both ways. Y foral esun den auto tambe, so esun di auto tambe y ta kere boso tin tambe. Di esey tambe mester bini ke me una bes bo tene kaba e polis tene ariba dje kaba ta un stap hopi grandi. Pasobra ora e dashcam tambe lo yuda no, dus e tin dos bo ta wak di dos diferente angulo. Pero e por, tur kos por pero esakinan tey kaba pero. Elei mi se keda Liliana ta wak e ta bay binsi of Liliana ta wak e ta bini mi kier no echt mi kier pa e bimbo so e manera ku kosnan ta bay mm. bo ta wak ku um, botin mester di jele no e no ta un lujo e no ta y asina botin transparencia yeah. ora bo ta stop tur hente stop di asumi si e persona ta fout e ta fout mm. Asina, e, claro, no, no ku e di ku nan di, no. no. Pasobra no ta leuk tampoco of no ta agradable pa bo ta tende Kara bo nos ta keda polis no nos tambe tin famia nos tambe tin ko anto mi ta bisa no generalisa sí. pa nos esei ta importante no generalisa sí. dus laga e lo ke ta e onderzoek ta kana su lugar pero ora tin konan ta pasa bo por bisa no como cuerpo bisa no esaki a pasa mm -hmm. dus bo ta pidi permiso bisa esaki te belt nan bo ta wak algo riba social media pero bo bisa no asina yeah. ela mm -hmm. kumisa anto asina bo tin transparencia so tantin bo no sa pasobra ta keda Ñu hende no sa kiko ta pasa. Ami kubo ñu hende, abo ta bisa un kon, ami ta bisa un kon. Hearsay. Ken nos ta bai skucha, ken nos ta bai kere, ken, kon. Anto tin bia si e ta na fabor di e polis, nan ta bisa abo, a no, nos a tapa, nos a kiko, por eso abo ta tende hopi kos. Dus, e kona aki ta hon transparencia. Pa mi esei ta e kos di mas importante. I ami ta keda semper, mi tin un dicho si. Bo ta fout, bo ta fout, sinta riba bo blar. Sí. Paso no, esei ta, esei, esei e ta, paso tur cos tin consecuencia. Claro. Yeah. Dus, Special. pero e berdad, dus e transparencia pa nos ta importante. Y mi ta kere, mirando e vision cu nos Corchef tin, e ta hopi moderno, hopi innovativo, nos ta bay tin hopi mas ke esei. Okay. Nos ta bay tin hopi mas ke esei. Keme hopi Love that. tecnologia lo bay bini. Nice, mi ta spera cu pronto. Mi ta kere, mi gobierno mester si, paso polis mi puede yega bisa sei también ta, que mi Yes. Elena mi sa. Correcto, el ley nan. Sí. El departamento di ley nan ta nan Nos tin un gobierno nobo, dus Sí. um, la So, si vamos acá. certain Sí. things could advance. Correcto, y Sí. nos tin un minister di justicia cu tawata tei caba, Caba, sí. Aha. dus esa e proceso y e parti di Old boy. camara, si e parti Old di boy. camara si a sali for di dje, No e body cam pero e camera e ta esun cu a cuminsa cu e proceso y el a tuma bay over na e next minister ca bini dus pa ora mi mester a haci un stuk door cu nos a bay kader opleiding anto mi a tuma contacto cu mi anto maya sa full e con e camera a cuminsa y mi no ta dies from when it started corecto e cameranan mes un proyecto cuminsa den e gobierno anterior. Dus asina ta great pa sa tambe pasobra e nan un a tuma over. Dus esei ta e base. Dus mi ta kere ku awor ku ya e tin eksperensia kaba i e tei i e sa e parti. E ta un abogado tambe dus e sa kon e leinan tambe mi ta kere e lo push'é lei hopi mas. Dowers kom! Let's get it, let's get it, let's go, go, go! Liliana hopi thanks hopi thanks pa pasa. So ya bo sa bo ta wòrdu grabá na Lamá. Si bo bringa no ta esei mesora ken a kuminsá. Si bo a biti spido tambe. E oraño. The orange one. Sí. Sí, e oranje. Ku Tutu. bo floaties. Sí, sí, ku e wingsnan. Ah. Ai, hopi thanks ku pasa asika nos. Ehm, bon simana di Semana Santa. Yes. Pa boso I tambe. boso tambe ta traha henter di, ken boso no tin vakansi nada, boso ta traha stret. Asina mes. Wow. Nos a traha normal i nos, e mi parti ta binti kuater, binti kuater shete on call. Dus. Kiko ku pasa? Si, bo ta nambe tin e parti duru mané Jufrou Janine Rodriguez. Ta spera ku nada un pasa pa bo tin ku bai enfrentá hende, bo seta un trabou hopi duru. Si, e no ta fásil, pero mane bisa pa tur trabou mester tin un hende. Bo so tan teikinan, so mi no ta kere ami lo por hasi esei, aa, i dus mi ta kere pa nos, p'esei nos mester respetá kada ken nan trabou ku sobra. No ta fácil. Y vooral pa uh, Janine tampoco no ta fácil. No, mi mi da wonder ken ta sigui después. So mi ken interview se ta mundi pa wakta ken Sí, no, no, the next nos meses Janine gide. Sí, bo so bo mes ti un hart y bo mes se se tantal bo bo ta haya. Nani ta escucha mi, ba wasi nani ta escucha nos. Nani ta bay rabia kumi. Ta odia e kona. I know, but she needs to come, she needs to come. Yes, yes. Bo so mi trabisa mi mas rempa. Sí, no sí. Lama. Si bo por hook up e bing. Nan bisa e bebe un kofi, ban bebe un kofi. Bisa ora bo ta bisa e mucha nos ta bai dentista, nos ta bai bebe un kofi. un kofi shop nobo. Liliana hopi thanks. Danki, danki na boso i be safe tambe. Yes. No bai leu no, so nos ta yamao back pa Si, soon. Si, soon. Okay. Pero si pa juli ni vakansi di di school. Sigur no? Si, si. Anytime kalke tema. I anytime ku tin algo nobo la ka nos a Aha. bindi bia. Sigur cu si. Mane klasnan habri nos ta bay. So is hoy e dia pa am zwemmen? Si, si. Mi ta kere nos, lo do mind ta nos modelo pa ora di. Pa zwem? Pa zwemmen. Si, claro. Alright, nos e para bon. Ki awe ta ki dia? Pone, pone. Che cinco di april. Ocho ora y cincuenta y dos. Yes. Tu stem. Eight fifty two. Aha. E ta graba, no? E ta graba. Ainda nos sin mag di graba. Mane nan duna mi okay. Ku opleiding ta habri kere mi. Nos ta kla pa pa zwem. Ema, bo ke mas drama e ta sali net die dos or i mei bai kome. Net den ora ei bo lo haya bo. Mas fasi. Net, net bon, net bon. Sta blokia kaminda. Di buska bo, ne ta buska bo tin manera na kemp. Bo tin ku bai kemp obligatorio, tin bo tin buska bo si, bo tin bai kemp obligatorio. Thank you Liliana. Masha danki na boso tambe. Tur kos bon. Felis dianan di Semana Santa. Oke.